d'Wuert. Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, ech hat elo e bëssen d'Gefill, am, am falsche Film ze sinn, well mer iwwer e Gesetzesprojet à l'appui schwätzen an eng fundamental Diskussioun ënnert anerem iwwer Rassismus an iwwer d'Recht vu Leit, do ze liewen, wou se wëlle liewen, féieren. Ech erënnere mech dodrunner, datt mer och hei am héigen Haus scho vu Politiker, och vun der Regierung, den Term zum Beispill nigerianesch Mafia an enger Kommissioun ze héiere kruten, iwwerens en Term, géint dee mir eis als Piraten vehement gewiert hu mat engem Bréif och un de Chamberpresident, datt een net esou rassistesch Termen, déi, eppes reng op eng Nationalitéit oder reng op eng Hautfaarf limitéieren soll benotzen, well hautdesdaags geet et net méi duer kee Rassist ze sinn, hautdesdaags muss een Antirassist sinn. Dat als éischt emol gesot. Här President, ech hunn d'Wuert wann ech géif. Den Här Clement huet d'Wuert. Merci, Här President. Am Kader vun der Corona-Kris. Am Kader vun der Corona-Kris war et fir d'Europäesch Unioun immens wichteg, eng kohärent Politik vu senge Baussegrenzen ze verfolgen. Dorop huet d'Kommissioun och méifach higewisen. Dës Koherenz war innerhalb vun Europa net ëmmer wierklech do. Verschidde konservativ Politiker hu gemengt, et kéint een de Virus u Landesgrenze stoppen, respektiv se misste bei hire Wieler den Haarde markéieren an d'Grenzen zoumaachen, fir no banne Stäerkt ze weisen. Dat ass iergendwéi eppes, wat heiansdo esou e Gest ass, ze weisen, Ech sinn dee Staarken, dofir maachen ech d'Grenzen zou. A wee bestrofe se domadder? Ma genau déi, wou se argumentéieren, se wéilten sech schützen. Also ech ginn dem David Wagner do schonn e bësse Recht, datt et e bëssen Hypokrisie ass ze mengen, andeem ee grad déi Schwächste géint aner Schwaacher ausspillt, datt een doduerch op eemol en Haarde wär. Dat ass nämlech bei wäitem net esou. An ech mengen, datt dat éischter en Aarmutszeugnis fir déi Politiker ass, déi gemengt hunn, e Virus, deen iwwer d'Loft iwwerdroe géif ginn, géif op enger Grenz, déi op Pabeier definéiert ass, Halt maachen. E Virus ass net esou intelligent, datt en iergend en Traité vun Arno Tubac liese kann a weess, wou eng Grenz ass. E Virus ass esou domm, datt en tatsächlech déi Grenzen einfach ignoréiert. A wee mengt, mat Grenzen zoumaache géif ee Virusse stoppen, deen huet, mengen ech, an der Bio net opgepasst. Här President, mam Règlement grand-ducal vum 18 Mäerz 2020, deen verschidde Mesuren am Kader vun der Lutte géint de Covid 19 virgesinn huet, ech menge mir kennen et all, goufen och hei Dispositiounen betreffend d'Immigratioun aus Net-EU-Staaten agefouert. De Projet de loi, iwwert dee mer grad schwätzen, gesäit vir, verschiddener vun dëse Mesuren, notamment déi, déi am Artikel 13 a 14 vun deem Règlement grand-ducal virgesi waren, ze verlängeren. Mir erlabe mat dësem Projet zum Beispill enger Persoun, déi den éischte Januar zu Lëtzebuerg ukomm ass, Hiren Delai fir d'Demande op en Titre de séjour ëm e puer Méint ze verlängeren. Déi Titres de séjour, déi ofgelaf si, ginn iwwergangsweis verlängert. Bref, all déi Mesuren, déi vun all deene Virriedner schonn explizit duergestallt ginn. Ech mengen, datt een, wann een iwwer déi Mesurë schwätzt, wierklech sollt sech drun erënneren, datt zoue Grenze Lëtzebuerg schiedege kënnen. Mir hunn et gesinn a mir sollten eis dat och an Zukunft an d'Bewosstsein ruffen. Wat awer de Projet sous avis hei ugeet, wollt ech nach drop hiweisen, datt d'Commission consultative des droits de l'homme an hirem Avis richtig bemierkt huet, datt, Een concernéiert Persoune muss transparent an adequat iwwer d'Modifikatiounen am Gesetz informéieren, well grad bei där Populatioun, déi mer hei viséieren, net onbedéngt e Kenntnis vun eisen Amtssprooche ginn ass, muss dat eventuell och a Sprooche stattfannen an op Moyene stattfannen, déi net jiddwerengem geleefeg sinn. Dat gesot, stëmme mir dëse Projet de loi mat, fir eng Sécurité juridique ze schafen a well et eebe wichteg ass, datt Lëtzebuerg och weiderhin eng Terre d'accueil ass an net eng Terre, wou ee Leit, well se eng aner Hautfaarf hunn oder eng aner Nationalitéit hunn, direkt als Mafiosi vernennt. Ech soen Iech Merci. Merci, Här Clement.
Här Kartheiser, elo däerft Der dem Här Clement eng Fro stellen. An da soen ech Iech Merci, Här President, an och dem Här Clement, well en d'Fro entgéinthëlt. Ech wollt nach kuerz op de Begrëff vun der nigerianescher Drogemafia agoen, dee wéi gesot net vun eis ass, mee dee mer an de Kommissiounen och vun zoustännege Ministeren héieren hunn. Einfach eng de facto Tatsaach, wien eeben am Abléck, Do ass jo am Laf vun der Geschicht och vun anere gemaach ginn. Mee am Abléck hu mer e Problem ebe mat enger nigerianescher Drogemafia. Ech wollt den Här Clement froen, wou do dat rassistescht Element ass. Wësst Der, well d'Nationalitéit ass eng rechtlech Kategorie. De Staat Nigeria verdeelt d'Nationalitéit u Leit. Et huet also näischt mat hirer biologescher Konditioun ze sinn, den Alter, d'Geschlecht an esou weider si biologesch Kritären. D'Nationalitéit ass eng rechtlech Kategorie, déi vun engem Staat, an dësem Fall dem Staat Nigeria, u Bierger verdeelt gëtt no Kritären, déi an hirem Rechtssystem festgeluecht ginn. Dofir wollt ech ebe froen, wann de Staat Nigeria d'Nationalitéit no gewësse Kritäre verdeelt, wou do dat rassistesch Element derbäi ass, wa mir dat feststellen, wéi de Staat Nigeria einfach eng Rechtskategorie handhaabt. Merci.
Här Clement, Dir huet d'Wuert. Ech soen dem Här Kartheiser u sech villmools Merci fir déi Fro, well et weist wierklech, wéi eng Iwwerzeegungen do derhannert spillen. Éischtens mol ass net erwisen, datt jiddereen, dee mat dem Term nigerianesch Mafia zitéiert oder soll, jo, duergestallt ginn, datt dee wierklech d'Nationalitéit vum Staat Nigeria huet. Ech mengen, datt mer Krimineller, a virun allem Drogekrimineller, aus enger ganzer Hällewull vu Länner hunn, vun ënnerschiddlechster Hautfaarf a vun ënnerschiddlechster Nationalitéit. Deementspriechend ze mengen, datt ee seet nigerianesch Mafia an domadder hätt een dann och nëmmen Nigerianer getraff, dat ass awer e bësse kuerz gesinn. Nee, et gëtt hei mat Symboler gespillt. Et gëtt domadder gespillt, datt déi meescht Leit, ech géif soen, déi grouss Majoritéit vun de Leit, déi nigerianesch Nationalitéit hunn, eng aner Hautfaarf hu wéi Den Duerchschnëttslëtzebuerger. A genau mat deene Prejugéë gëtt gespillt, wann ee seet, nigerianesch Drogemafia. Well soss géif et duergoen ze soen, Drogemafia an net nigerianesch Drogemafia. Do gëtt scho mat Prejugéë gespillt. Dat ass dat Éischt. An dat Zweet ass, Wie wierklech mengt, wie wierklech mengt, datt d'Nationalitéit direkt mol exclu wär vu Rassismus, Dee vergësst, datt bei deene meeschte Staaten d'Nationalitéit duerch d'Gebuert an deem Staat oder vun Elteren an deem Staat kënnt an datt dat net e fräie Choix vun dem jeeweilege Bierger ass. Schwätzt eis och nach e bësse vun der italieenescher Mafia.
D'Regierung huet d'Wuert. Den Här Wirtschaftsminister Franz Fayot als Vertrieder vum Här Asselborn.